Hemmeye salam aleyküm dostlar. Amerikadan hemmeye başoy privet. Ee, bugün gyzykly bolan soraklarynıza cevap berjek. Ine şunun yalı görýäňiz. Mi dostlar vuşkada işleýäs. Bu vuşkada näçe gazanyp bolýa? Şo soraklarynıza şu gün cevap berjek. Bu işe yerleşmek üçin ee, sertifikat almaly. Ee, sertifikatlaram okap almaly. Köpüsini online okamaly, köpüsinde ee, baryp özüniň okuwyna baryp okamaly. Üç sanysyny men onlaýnyň üstünde aldym. Onlaýn okap aldym üç sanysyny. Iki sanysynam žiwoý baryp okuwyna girip aldym. Ondan öňde bu işe nädip ýerleşdim? Bu işde meniň ýeznem işleýär. Ine şu ýerde az görkezip geçjek kim. Salam aleýkum ýezne.

Summa ili köpmi summa. Şonda komentara ýazyňlar öz mýenalaňyzy dostlar interesno bolýa okamak gyzykly bolýa. Hemmä salam aleýkim dostlar özlüňize oňat serediň. Salam meň adym Erkin şu gün men size Tagtabazara we Guşga syýahatym gürrüň bermek isleýän. Her şäherde bir günden boldum ýöne ýygnan täsirlerim köp boldy. Tagtabazarda güläleklerden doly baýlyklary görmek isledim, ýöne ýerli ilat bir-iki hepde mundan öň gülleriň möwsüminiň gutarandygyny aýtdylar. Şoňa derek Ýekegowak diýen ýerine bardym. Ýekegowak tebigy gowak däl, ony adamlar takmynan bir müň bäş ýüz, iki müň ýyl mundan öň emeli döredipdirler. Onuň adyndan belli bolşy ýaly, bir girelgesi bar we Murgap derýasyndan ýüz elli metr ýokarlykda ýerleşýär. Ýekegowagyň näçe gat bolandygy belli däl, häzir hem gazuw-agtaryş işleri geçirilýär, ýöne şu wagt syýahatçylar iki gatyň otaglaryny görebilýär. Otaglarda maşga gowagyň içinde azyk ammarlary hemem mal ýataklara çenli bolupdyr. Umuman Tagtabazarda gezelenç edip, ondan soň Guşga tarap ýola düşdüm. Guşguda ýigrimji asyryň başynda Russiýa imperiýasynyň iň günorta nokadynda ýerleşen we Romansow dinastiýasynyň üç ýüz ýyllygyna hem-de demir ýol gurluşygynyň tamamlanmagyna bagyşlanyp haç dikilipdir. Çykdym, sagat ölensoň kempinge geldim. Şu taýda akranlary kosmetik berdiler. Bir telefonumu zarýada goýdum. Ol şu adam wagzala, wagzala barýan, wagzala da ýöräki däýmesin bir ýarym sagat. Syýahatda köplenç planlaşdyranlaryňdan tersine zatlar bolýar. Emma hut şol garaşylmadyk pursatlar syýahaty has-da janly we ýatdan çykmajak edýär. Janyňyz sag bolsun. Ýigitler Esselamualeýkum. Serediň oglanlar näme zada öwrenşip bilmeýäňiz Ýewropa döwlünden geleniňde. Şu eýlä ýat beýlä ýat endik edemokda. Şu baýramçylyk bolsa ýa ot gün bolsa magazynlar ýap. Iň halamaýan häsiýedim. Ondan daşary näme nesip edenden şu maşynjykda kredit görnä köpüňi bilýän, köpüňi bilýänem dälsiňiz. Kredit edýän Her hili adam duşýar diýýär atasyz. Taksçylyk etseňle duşýara hudaý bar. Ejesi gyzyny hödürläp ýörende çyn duşup gördi. Hödürläp diýip öýlenjekmi diýýän. Öýlenseň boldy, polny. Ömrüň ötünçä Ýewropa gapyňy açdyň, polny. Göni. Göni ýekeje gol. Ondan daşary üç ýüz dollar pul töläp seni satyn aljak bir gijelik olar ýaly kliýendan duşup gördi, hudaý saklsyn, estagfuralla. A köpüňiz diýýär agam gidip goýberme ekende erkek diýilýän satylan o erkek diňe satyn alýar. Şolar ýaly oglanlar. Indi ýol herekete degişli zat. Oglanlar Ýewropa gelýäňiz ondan nara öwrenşip bilemog. Şu peşohod görýäňä kapoda mindirmelimikan öýdýän.

Geçenki gyzlar hakda bir zatjyk gürläp goýamda, ine, şeýleräjik kommentariýalar ýüze çykdy-da, ýagny oglanlar hakda-da bir zatjyk aýdaý diýdiler. Men oglanlar barada esasy bir zady aýdyp berjek gyzlar. Şu erkek haçan bir erbet gaharly bolýar aýdaýynmy? Haçanda erkek bir ajygýan wagty bolýara, indi trenirovkadan çykyp bilen wagty bolar, işden bir ajyrak bolup çykyp bilen wagty bolar, şonda bir görüşseňiz, aýtsaňyz, gowusy erkegiň gaharyny getirmäň, erkegiň aç wagty ýok tamara. Bir dogrusy dogry gürrüň-dä bir ýaraly it ýalak bolýar-da, ana, şo aç wagty-laý. Özümizem şeýle. Şondan wobşem erkek erkekde gahar bolýada şular ýaly bir gaharly wagty sizem on on bäş minutjyk sabyr ediň ondan erkeklerem bara edil towşan ýalaga diýmäýin çiçek ýalak bolup öz ýanyňyza süýkenip gelýä erkekler.

Birinji bilen, pullaryny sowýarlar, galan puluny ýygnajak bolýarlar diýýär. Indi baýamaga ymtylýan adamlar birinji geregini ýygnamaly puluny ýygnaýarlar, galanyny sowýarlar diýýär. Eger şu ikisiniň tapawudyna düşünmeseňiz, hiç haçan pul ýygnap bilmersiňiz, pul üýşürip bilmersiňiz. Näçe gazansaňyzam, ýene-de aýlykdan-aýlyga ýaşarsyňyz diýýär. Wawilon iň baý adamsy kitaby kime gerek bu türkmen dilinde bada işiňiz üstünlik. Hiç kime gerekmejek bir iş etýäňiz we o iş dünýä derejesinde meşhur bolýar. Şrek. Başlarda Dreamworks studiosynyň iň pes derejeli, çöken proýektleriniň biridi. Işinde ýalňyşlyk goýberen ýa-da pes işleýän animatorlar jeza hökmünde Şrek proýektine geçirilýärdi. Ýöne bu toparyň etjek işleri entäk öňdedi. Şrek multfilmi çykanda ol taryh ýazdy. Dünýäniň ilkinji Oskar gazanan 3D multfilmi boldy we DreamWorks studiosyna millionlarça dollar gazandyrdy. Görşüňiz ýaly, käwagt uly üstünlikler palçyga bürenip gelýär. Siz hem okamaga, işlemäge we öwrenmäge dowam ediň. Kim bilýär, şu wagtky bolota diýip görýän ýeriňiz ertirki köşgüňiz bolar. Sag boluň!

Iki bilen, e, Emre Ajap bilen Esbit. Ýerini çalyşyp bolýan bolsa çalyşak. Diňe ýerini çalyşajak. Hawa. Bolýar. Birinji ýer Emre Ajaýew diýdi. Siz birinji ýeri kimi saýlaýaňyz? Aşakda kommentariýaňyza garaşýar. Hytaýlylar bilen nädip çaý içmeli? Esasy söwdagärler ýa kim söwda bilen meşgullanýan bolsa, kompaniýalar bilen görüşýän bolsaňyz, size bu maslahat Gerek bolar şoň üçin goý köp adam biler ýaly repostjyk edeliň. Onda näme pagnaly. Siz soňky berjek maslahatymy diňläp görüň söwdagärler size gaty gerekli bolar. Şoň üçin wideony soňuna çenli görüň. Şonyňyzy etmäň gaýrat edip halaýan däldirler hytaýlar ödip çaý içip bolarmy toba. Gyzgynam bolsa azajyk garaşyň ýa-da ýuwaşjadan bir içjek boluň. Sesli, o hytaýlaryň şapbul-şupbul bolşy ýaly sizem çaýyňyzy edip içjek bolup oturmaň. Alada galmaň, halaýan däldirler olar. Çaý guýjak bolaňyzda ilki bilen özüňize guýup, özüňizi, uly bolsaňyzam gaýrat edip etmäň şony, ilki bilen myhmana, to ýest çaý kimiň elinde bolsa çäýnek, o hytaýlylara guýup beriň. Ýok, ilki meň özüm işek bolanok diýmäň-ow. Birazajyk kulturany öwreniň. Hytaýlylar çaýy esasy şunýaljak kiçijek käsejä goýup berýärler, uly käsäňiz, uly bokalyňyz ýokmy diýip, diýip oturmaň. Berlen zady alyň, sebäbi çaý bahym sowasyn diýip berýärler ony. Meň berjek maslahatym işiňizi gürleşip dynaňyzsoňyň, çaý içip bolaňsoňyň, gitjek wagtyňyz, gitmänkäňiz sag boluň çaýyňyza diýip gowuja edip sag bolsun aýdyň sebäbi hytaýlylar muňa gaty üns berýändirler.